Ну, дуслар, э, исегездә булса, әкиятнең беренче сериясен күрдегез инде, Стрімка әкиятнең ха икенче сериясына китәбез инде. Кыяфәт нормальныймы? Ә? Җәвитнең хатынын чишендердем. Еланныкы. Ну, дуслар, иң соңгы исегездә булса, безнең э, Әтәш Айдар кереп кала бит инде. Менә шушы Айдар Әтәштән соң Безнең эстренкәебезгә үзебезнең хуҗалыктагы яраткан җәнлекләребез дә килә башлый. Көтмәгәндә килеп җитә күрше авылдан бик матур гына бикә. Исәнмесез, дуслар! Мин бу сыер Бәширә! Көтүдән килдем сезгә! Ике литр сөтем калды, әйдәгез чәй эчәргә! Ситарат әйләндереп, кайтып киләм, үгезгәйнең башкаен әйләндереп.

Менә шулай, дуслар, эстеремкәебездә үгез белән сыер арасында мәхәббәт кабына. Ә мәхәббәт кабынган җирдә музыкасыннан танығансыздыр инде автоматически дом 2 башлана. Менә шулай яшиләр бергә. Бик рәхәт эстеремкәйдә. Тик уйламаганда, көтмәгәндә кемдер ишеккә Бик каты гына тибә. Барсы чыгып карасалар, бик затлы гына бикә. Ыстроениесе беткән, Күрәсең ерактан килгән. Мин бу, дөя һәм дүнә, Галидән кайтып киләм. Ишекне ачмасагыз, битегезгә төкерәм. Теремгә барам әле, җаннарын алам әле.

Менә шулай, дуслар, көчле рухлы Хамдүн апабыз да килеп, Эстеремкәйдә генеральный уборка ясап китә. Ну, үзегез беләсез, дуслар, нинди генә көчле давыл булмасын, янә тыныч матур көннәр килеп җитә. Безнең Эстеремкәйдә дә шулай көчле ураган Хамдүн ападан соң килеп кергән бик оргы Талгат! Ләкин шул ук вакытта иң тырыш хайван. Ашыгышчы тизрәк. Мин бит бу нәпкать ишәк. Ничә ел үзем белән халыкка хезмәт итеп. Озак торды хәлем калмады.

Әкиятнең кульминациясен хәтерлисездер инде. Карап торам, күбегез кайчаннан бирле шушы хайванны көтә. Уйламаганда, көтмәгәндә Өстеремкәй авыша. Һәм барлык җәнлекләр каршына зур хайван килеп баса.

Мин мондый хәлне әле хәтле яшәп күргәне юк. Мондый хәл бу мөмкин итеп бар тик бар всего лишь ике көнгә бар ике көнгә өйне калдырып киттем.

Жираф первый, дөя вторая, давай. Так, соңгы кем керде әле монда? Мин вак хайваннар вообще күрмим, күзлек юк. Соңгы кем керде? Бе? Иң тырыш хайван. Ә, Нәфкат. Алло. Монда вообще-то мин ишәк. Кая булса ишәк. Сиңа ишәк булыр өчен Башта минем кебек үзебезнең халыкка 89 нчы елда бирле пахать итәргә кирәк. Эт аннан соң гына ишәк исеменә лаек буласың. Ә мин действительно ишәк. Нураз Нәфкать бу әкияттә үзен ишәк дип Алгач ул рольне тогда мы аю изде инде. Бүтән выход юк. Ду Брат, берсенә аңламадым, мата бер аңлатам. Мин аю,

Әйе. Яра, аны... А! Мөхтәрәм, хөрмәтле хайваннар, ачуланмагыз, бу аю килеп Эстрекай ватты дип гел юкка борчылмагыз. Бүгенге көндә Аллага шөкер яшь артистларыбыз бик күп. Яңаны да ясарбыз. Это не проблема. Это рәхмәт. Әнә бит көтмәгәндә килеп чыкты. Хайванның да хайваны Данир дигән бер сарык. Иде бөтен арс халкы күптән аны гарык. Ә ул сарык мин булам.